Бу мәнчек яшәгәннән теге кешеләр һәм киләчәктә дә, чөнки бу һәрбер гасырдан шулай гына кабатланып бара, кире элеккегә әйберләр яңадан кабатлана башлый, шуңа күрә татар башының ну, ничек көнкүрешләре ничек эшләгәннәр, димәк, без кайчан да булса, нидә булса, үзгәрешләр белән киредән әйләнеп кайтачакбыз шуңа. Ну, шулай бар, обычно без ул беренче курсларда шулай сөйлиләр. Ә, менә бу очракта, менә әйтеп кителгән секретарь абый,

Көнкүреш структуралар. Ә гадәдәнчә безнең көнкүрешебез ул тоташ шундый структурада. Структуралар ул анты төшәләр иде, әмма дә ләкин бу инде шундый бер озын гына тармаклар дип әйтергә була. Аны күп кенә тикшерүчеләр дип әйтергә кирәк, төзүче бүләләр, әмма дә ләкин.

Һәм шушы әйберләргә кайтканда, менә нәрсәне әйтеп китәргә кирәк. Беренчедән, бу канун түгел, бу закон түгел. Бу, беренчедән, минем шәхси караш. Икенчедән, иң уңайлы метод, менә көнкүрешнең структуралары, структураларын күрсәтергә. Менә хәзер һәрбер сез уйлап карагыз, сезнең тормышта менә мондый гамәлләр бармы?

Ул эчеп торган, аңа менә кагылышы булган гади кешенең юк. Һәр шәхси тормышка һәм ялга кагылганнар. Бу әйбер дә бардыр инде сездә, ялгышмасам. Ул ничегрәк була икән? Кызлар активрак. Күп кенә очракта мин шушындый сораулар бирәчәкмен сезгә. Аннан соң әзер генә көләм.

Димәк, мәсәлән, мең ел элек ул әйберләргә карашлар шундый ук микән хәзерге заман белән чагыштырганда? Менә. Ә ял? Менә, мәсәлән, безнең бабаларыбыз ничек ял иткән? Чәй чапканда, замат намазы укыган вакытта юалаймы? Менә шулай булган инде ул. Ул, менә, кстати, бик кызык анекдот ул ул яктан. Теге Чирмеш авылларына татарлар ялангач,

Так, структуралар. Без инде хәр татарларга гына күчәбез бу бүлек. Һәм мин сезгә күбрәк шушы үзебезнең татар бистәсе турында сөйлим, һәм менә минем фото да бар икән монда. Гафу итәрсез мине. Беренчедән, гомумән, шушы структуралар ул гел гамәлләр генә түгел, ул Беренчедән дип тә әйтергә була, кеше арасында, адәмнәр арасында җиңеләя интим мөнәсәбәтләр, димәк, социальные взаимоотношения. Бу дөнья бик шактый киң, бер яктан, икенче яктан, бик тар, чөнки аның барысының да үзенчелекләре бар һәм барысын да бөртекләп белән сөйләшеп чыгарбыз без, иншалла, иншалла. Шуннан шушы Категориядән киткәндә, менә китәбез Татар бистәсенең характеристикына, характеристикасына. Беренчедән, бу территориаль чикләнү. Монысын аңлатырга кирәк түгелдер, чөнки ул хәзер дә картада шактый күренә, менә Кабан арты, ул Татар бистәсе. Тау өстендә түгел, ул менә шушы сазлыкта. Нишләп сазлыкта?

Яңа бистә зур ягында, тимер юл артында башлана һәм Волгага кадәр җәелә. Аның теге көньяк ягында анда зират, татар зираты. Минем карта юк инде, болай телдә генә сөйләшәм. Алга китәм. Граждан хаклары чикләнү. Кем моны ничек аңлый һәм аңлыйсызмы сез аны вообще?

Мәсәлән, мәсәлән, мәсәлән, мәсәлән, мәсәлән, гәҗитләр булмаган. Мәсәлән, дин хөррияте булмаган. Һәм инде шушы менә бөтен төшенчәләр алар киләсе тезисны тудыра, ул сегрегациясе дип ясадым инде, яздым мин аны, ул сегрегациясе түгел ул, ул чеп-чи сегрегация. Чөнки, мәсәлән, шушы ук территориаль чикләнү, ул сегрегация. Аны бит инде кемнедер түгел, анда конкрет татарлар да ятканнар. Ул башка геттот сыман барлыкка килгән әйбер. Аннан соңга вакыт уза бара ул беткән. Шушы ук хокуклар чикләнү, ансы да сегрегация эзе дип әйтергә була. Ну, хәзер монда икенче яклар китә. Автономлык һәм чикләшү. Нәрсә дип атала ул? Нәрсәне аңлата? Үзара мөнәсәбәттә гомумән татарлар һәм гомумән мөселман татарлар чит итеп күргәннәр һәм моның ничек дип әйтик бездә интерпретациясе беренче очракта шул диндә. Чөнки диндә шактый автономия калган булган һәм күп кенә проблемалар, күп кенә

И кайбер, ну, кайбер тармакларда, шунда мәсәлән, гаилә дигән зур төшенчәдә, васыять дигәндә, анда бөтен җирдә шәригать буенча хөкем ителгән. Кайчан вафат икән бу? Ә? Кайчан вафат икән, һәм нисә? Вазыйдел бер зур проблема.

Киләсе тезис, доминант дини контекст. Бу нәрсәне аңлата инде. Гел гади әйткәндә, башка контекстлар вообще булмады. Менә бөтен гамәлләр, бөтен ниятләр дип әйтик инде, бөтен текстлар ул заманда язылган, алар барысы да шушы контекстта гына ясалган һәм шушы контекст өчен генә ясалган. Чөнки альтернатива булмаган. Дөньяви мир, мир дим инде, дөньяви дөнья, дөньяви мир шәп булды бу, ул гомумән югый. Чөнки менә хәр светский дип әйтәләр, ул, ну, ислам өчен светский дигән әйбер, ул гомумән хас түгел, ул менә ничек? Менә самолетмы ул, светскиймы? Дөньяви әйберме ул, самолет?

Сезнең мисалыгыз, ул нигә хас була, утызынчы гасырга күп очракта анда мантыйк бик гади гына була. Да, то есть опять таки тот же те, те, те, те, дефиниция. Всё, что не запрещено, всё разрешено. Ну, мәсәлән, безнең дингә кайтканда, әй, безнең дингә дим, безнең регионга кайтканда, без аның турында әз-бераз соңрак сөйләшербез. Сез беләсездер инде, менә безнең. Җәй көне ишан намазлар, ястү намазлар проблемасы һаман бар. Е, монда ике хөкем булган мәсьәлә. Ике хөкем булган. Син аны укымыйсың. Син аны укымыйсың. Ишәм укымыйсың. Караңгы түгел ишәм. Или син аны укыйсың, но шәригатен бозасың.

Монда инде беренче чиратта акча эшләү проблемасы һәм менә шушы профессиональ карьера проблемасы. Кем кая акча эшләгән һәм ул акчаны кая куйган. Аның турында әле дә сорау бирә. Җәмгыятьтә гендер шартлары көчле булу. Димәк, всеобщая гендерная обусловленность. Димәк, бөтен бөтен гамәлләрнең, бөтен сфераларның аның конкрет, менә ике гендер булган ул, әйе? Бу гамәл, ирнеке, бу гамәл, хатынныкы, бу ишек, хатыннар ишеге, бу ишек, ирләр ишеге, бу урын, хатыннар урыны, бу урын, ирләр урыны. То есть пересечение кроссгендерных пространств как таковых в Михаил Бехендаевых мыек алар булмаган. Һәм аны бу менә күз алдына китерергә ул заман өчен бик мәшәкатьле. Ул шәһәрдә икән, авылда икенче төрлерәк булган. Һәм аны бүген өлгермәбез, нишләргә. Һәм инде соңгы тезис, бу визуаль сурәтләр хәзер символлар булмак. Бу да әз генә ялган, чөнки алар булганнар. Һәм дә ләкин аларның коннотацияләре һәм интерпретация булган икенче төрлере. Ул менә инде ул хәзер ничек дип әйтим инде? Хәтта ул еракка киткән кереп китсәң, үзе озакка сузыла. Ну, ярар. Ә, унсигезенче гасырда французлар, беренче исламовидлар дип әйтергә кирәк инде, алар шактый шушы проблемаларга вакыт биргәннәр үзләренең студияләрендә. Һәм алар гына түгел инде, һәм Европалар да күп кенә анекдотлар булганнар. Шушы менә мөселманнарның визуаль сурәтләргә карау турында. Менә, мәсәлән, берсе аның болай дип Ни теләгән икән, йоклаган килә. Имештер, бер әсир Госманигә Адам ук Лев һәм Османов ат сурәте күрсәткәннәр. Бастырганнар да менә ат сурәте. Теге сорый икән, бу нәрсә? Тегеләр моннан сорыйлар икән, бу нәрсә? Тик әйтә белмим, ди. Болар әйтә, Бу бит ат, ди. Сез, ди, җүләрләр мәллә, ди, ат күргәнегез юк шул, ди. Ат өстенә менеп утырып була, ди бит. Атны әйләнеп чыгып була, ди икән. Бу бит ат сурәте, харам әйбер. Менә бу ни нәрсәне күрсәтә? Беренчедән, гомумән, Көнбатыш иконографиясендә, дип әйтик, конкрет бер предмет, ну, предметның сурәте шул сурәткә тиң була. Ә безнең бабаларыбызда ул алай иттереп кабул ителмәгән. Ул инде соңрак барлыкка килгән әйбер. Шуңа күрә шушы символларның булуы-булмавы, ул бер аерым зур проблема һәм аны асат кына чишеп булмый. Ну, мин ышанам, дим. Китте. Ну, сифаттан башлыйбыз инде узы. Менә сезнең алдыгызда бер журналдан, сатирик журналдан разворот чыгып кенә. Менә бу тормыш сифаты, менә татар бистәсе. Иминият бездә юк, бер төрле дә. Әйме, яктылык бездә юк бездә, караңгы төнне. Әнә Печән базары күрәсезме, Нурулла мәчетен таныйсызмы? Аның алдында нәндидер сасы почка ята, әнә бу теге кеше борынын кыскан. Әйме, әнә тегендә берсе созда баткан. Менә татарлар үзләренең бистәсен, үзенең тормыш сыйфатын шулай иттереп күргәннәр. Ул никадәр дөрес булгандыр, ансы бер зур проблем, чөнки. Ул бөтен җирдә дә шулай булмаган. Аның төрле урамнары төрлечә булган. Ә гомумән бер контекст турында әйткәндә, шактый дөрес булган. Һәм дә ләкин әнә төнлә урыслар талый бугай, теге татар бае. Монда күбрәк татарлар талаган. Но бу тоже бик спекулятив проблема, ул күп кенә җирдә очрый, күп кенә текстларда бөтен шушындый ниләрне менә Ә, имеш, иң хәтәр юлбасарлар, алар барысы да татарлар булганнар, Казан губерниясендә. Кеше үтерүче, кеше талаучы, барысы да сплошь татарлар. Мин аңа ышанып җитмим, но барыбер факт булган ул. Ну, анда чын инде татарлар. Әмма дә ләкин менә уйлармын шул, бөтенесе дә сплошь уголовниклар. Ә. Менә бу астагы уң яктагы менә рәсемгә кайтканда, бу инде үзенә карата бик кызык әйбер, егерменче гасыр башында безнең Казан шәһәрендә канализация дигән әйбер әле юк иде. Шуңа күрә бөтен тиресләрне дип әйтик инде, бөтен пухны шушындый зур бочкаларда шәһәр буйлап өстерәп җөргәннәр һәм инде аның дөрестән дә исе шулкадәр сасы була. Менә сул яктагы оста караңгыда имеш бер адәм йөри, ансы, менә ансы дагы дөрес. Чөнки бездә яктылык булмаган. Менә урамдагы яктылык шушы дигән уличное освещение ул булган тегендә тау өстендә булган ул. Ну, рус шәһәрендә дип әйтик. Ә татар бистәләрендә ул бик куркыныч әйбер була. Бер яктан, икенче яктан, татар бистәсе бит инде ул күбрәк авыл булган. Ну, натуральный авыл булган ул, чөнки анда агач өйләр булганнар. Һәм инде мәдәни ландшафт, культурный ландшафт.

Теге бик кыргый Камал урамына терәлгән яртысын гына калды, бу яртысын төзекләп бетерделәр. Ул шактый зур булган ул заманы өчен. Һәм инде бу инде чеп-чи мәдәни ландшафт түгел, бу күбрәк дини, ә икенче яктан инде икътисади ландшафт. Әмма дә ләкин күп кенә проблемалар, күп кенә Әле әдәби әсәрләрдә шушы ландшафтта туган һәм кайбер элементларына аерым багышланган. Мәсәлән, Габдулла Тукайның Кисекбаш яхуд Печән базары яхуд Яңа Кисекбашны укыганыгыз бардыр, әйме? Кисекбаш ул инде шундый бик кызык әсәр, сүзенә карата, менә шундыйларны. искәртеп китәм әз генә. Анда имеш бер баш килә икән, Мөхәммәд пәйгамбәр янына саллаллаһу алейһи ва саллям һәм Гали ул башка ни дип омтыла, хәзер мин аны кушам дип, әмма ләкин шул кадәр изге була ул баш, аны Кымшата алмыйлар аны. Аннан соң пәйгамбәр Галигә каршы чыга, нитеп булмас дип. Аннан соң Гали бара да азат итә юлбашчының хатынын. Шунда дуслары, әй, дуслары түгел әле, пәйгамбәр янында хатыны, баласы була инде. Мин хәзер хәтерләмим дөресен әйтимме. Һәм инде ул шундый бер зур күрсәткеч иде үзе заманы өчен. Ә. Тукай аны гади иттереп Ваисиларга багышланган, чөнки Гайнан Ваисев турында ул вакыт как раз бер әшәке хәбәр чыган да. Ну, мин аны, дөресен әйтә, әйткәндә, белмим инде, дөрес микән ул, ялган микән, нахак микән. Ну, имештер, ул бер купецның хатыны алып киткән. Болар моңа ни бәхиллек сорарга кергәннәр дә икәүләп, ну, бит инде шейх, имеш. атасы тарафында. Һәм, менә изге кеше, фәлән төгән, дип, тегесе әйткән, бу синең хәләлеңме, дигән, тегесе әйткән, әйе, бу минем хәләлем, бу сиңа хәрам, дигән. И калдырган хатынын моңа үзенә. И шуннан Тукай менә шушы мине нигезләп, бәләкәй генә, әле тот дип тә әйтеп булмый инде аны, дөресме икән, дөрес түгел икәнен белмим мин аның, конечно, дөресме икәнен, һәм дә ләкин шактый газеталарда язылган әйбер ул. Һәм Тукай аны менә нигезләп, нинди шушы поэмасында, анда аларны чагылдырган һәм, мәсәлән, шул ук дию, шул ук неф, анда ул бу чеп-чи гайнән бай схема, аның белән нефары анда, аның фәсе бар, ул фәсле дию дип атала. Шуңа күрә үзенә карата бик кыдыра иде ул. Тормыш процессы. Янки яки көнкүрешнең татарлыгы һәм татарлыкның гади халәте. Менә татар булу ул менә шушы биш пункттан тора. Дөресен әйткәндә, һәр татар тормышы шушы биш пункттан тора. Беренчедән, татар, ну, һәр инде мөселман кешесе дип әйтәбез инде, дөресен әйткәндә, ул кылырга тиеш. Аның киеме булырга тиеш, аның дини практикасы булырга тиеш, димәк, аның гыйбадәте булырга тиеш, никадәр булса да, аның никахы булырга тиеш һәм ул үлергә тиеш. Менә шушы очракта ул татар кешесе, ул мөселман кешесе була. Менә аның көнкүреше шушылай булырга тиеш. Һәм инде монда бер зур төшенчә төшеп калган, бу эш төшенчәсе. Мин аны болгаваттым, чөнки, эх, ну инде 90 процент крестьян булган, аларның нинди эше булсын инде. Чыгасың да пшени чабасың үлгәнче. Менә мәсәлән бер кызык анекдот сөйлим сезгә үземнең нидән биографиядән. Безнең Расыйбулла бабайлар шулай иттереп чыгып киткәннәр гаиләләре белән. Расыйбулла бабай да була инде, әйе. Нигә пшән чабарга июль аенда, ә июнь аенда. Бах, атларына ни суккан, яшен суккан. Барысы да үлеп беткәннәр. Берәү генә калган, бер бала калган, үзе Насыйбулла калган. Барысы да үлеп беткәннәр. Вот сиңа гади тормыш, менә сиңа профессиональ карьера. Атта печәнгә бүлгән. Шулай була ул. Туу. Менә безнең татар мөселман баласы туды. Тугач баланы нишләтәләр? Кыйныйлар, ашыйлар, ничә теләр була? Исем куштыралар. Исем куштыралар. Исем куштыралар. Ә исем куштырмасаң ничисең? Ул менә тугач та бит инде мөселман буламы соң? Татар кешесе буламы? Әллә юкмы? Уже тугач та. Исем дә куштыртмыйча.

Шикләнәләр. Минем исламда, минем мөселман булуымда, мин, мин исламдан чыгып китәм практически, никадәр дә үземне диемә калсам да, күрәсәк булсам да. Аларның аңлавы шулай була, мәсәлән. Мин тагын бер әйтәм, ул конкрет, ул конкрет, ул алай булмый, менә син киләсең дә, менә ил ни дип әйтәсең, менә дәлил, әгәр дә, Кешенең исламына каршы 100 дәлил табыла икән, ә исламына бер дәлил табылса да, без аны барыбер мөселман дип әйтәбез. Алай эшләми ул. Ул менә конкрет. Әгәр син тугансың, тугансың, сиңа исем куштыралар. Исем куштыргач, там дүрт ел узгач, мәсәлән, сөннәткә утыртыласың син. Аннан соң, ну, или шушы арада, аталарың шактый бай булса, гакыйка корбаны кылулар. Әгәр дә три из трех, вот все, син точно мөселман. Мә без бит инде мә унтугыз, унсигез мә хәлләй, монда где-то утыз мең кеше булган микән, юк микән татарлар. Ул бит инде син һәрбер ул татарларның һәрберен белмәсәң дә инде, по-любому сезнең бер таныш була. Вот по-любому бер таныш була. Әгәр дә бит инде берсе әйтсә, мә бу балага исем кушылмаган дип әйтсә, рус заманында, ул бу балага бит инде караш үзгәрер шул ук секундта.

Это же все, вот человеку жизнь испортили. Просто, ну и как. Әмәдә ләкин э, бу процессның тагын бер э, ягы бар, ул менә шушы кыягаз иде. Э, чөнки бу кыягаз рус дәүләтенең, Россия дәүләтенең бу проблемага карашын күрсәтә. Менә шушы өч пункт Татарның мөселман булуының башы дип әйтик инде, дәйме? Ул дәүләт өчен берни дә түгел. Менә дәүләт өчен мөселман ул менә шушы китапка язылгач мөселман була. Әгәр дә менә болай итеп аны язсалар, ул мөселман. Ә язылмаса, ул беркем дә түгел, ул вообще юк бу дөньяда.

Ул туган егерме дүртенче апрельдә. Димәк, егерме елдан соң аны армиягә алып китәләр. Чөнки аны мулла язып куйган. Әле мулла халамыга да түгел, бу Фатыйха Мирханның атасы Зарифа Мирхан үз кулы белән язган хәл. Атасы дигән, менә бу башта мөхит, әйме? Казан мичкәне Габдрәхим Габделвәли улы Казаков, анасы Газизә.

Аны нитәләр инде, табалар, ул алай бай кешеләр булмыйлар. Ну, алай вообще-то андый кешеләр була ул кайбер вакытта, мәсәлән, ниләр, Крешен балалары. Ә, ладно, хәзер Крешен балалары турында сөйлим. Ну, инде Крешен дип әйтмиләр инде. Менә, мәсәлән, теге көч белән чукарда көчләп чукындырган татарларның балалары, алар күп вакытта аларны ниләрдән качырып, ә, ни метрикаларга яздырмыйча, ә, рус метрикалары, чехио метрикаларына яздырмыйча, аларны чукындырмыйча, берәр җиргә, Менә нигә Уфа губерниясенә җибәреп шунда тәрбияләгәннәр, асрау баласы булып. И аны кайбер вакытта анда яздырганнар. Или ул качып киткән гомумән вообще шунда. Аннан соң монда диндә хөррият башлангач, алар күп кенә вакытта табыналар икән. Киләләр дә, мин монда бу кешенең малае, ну мине чукындырмадылар, мин качып киттем. И значит анда башланган инде, армиягә бармаган, болай итмәгән, салым түләмәгән, кая яткан, нишләп яткан. Бу уже бер проблема була.

Шәп, шәп, шәп, Саймон Шиммелер. Итак, менә без тудык. Без үсәбез. Әйме, безне киендерәләр. Менә, мәсәлән, Шура журналында Риза Фәхретдиннең өч мәкаләсе чыккан иде, 14 елга, мин дөрес хәтерләсәм, 14 елга. Ул менә мөселман киемнәре дип атала, или мөселманча киемнәр дип атала. Менә моның кайсысы мөселманча киемнәр?

Әгәр дә безнең верификация системасы эшләми икән, мин сине мөселман итеп танымыйм икән, минем кардәшләрем сине мөселман итеп танымыйлар икән, син мөселман түгел. Нәрсә дип әйтсәң. Әгәр дә синең тышкы кыяфәтең безнеңчә түгел икән, без сине үзебезнең кеше дип танымыйбыз. Син безнең арадан түгел. Чөнки синең чәчең озын, синең сакалың юк. Син кәчтүм кигәнсең һәм тар штан кигәнсең. Тубал сөягең күренми, Галәче. Син шуңа күрә безнең арадан түгел. Син безнең арадан түгел, син мөселман түгел. Син мөселман түгел икән, кяфер син. Альтернативы нету. Ну, или дворян, может быть, дворян. Дворян татарларга андый әйберләр рөхсәт ителгән, ә? Аларга рөхсәт ителгән, әгәр дә алар җомга намазга җөрү төзелсәләр. Всё нормально, бу рус хезмәтендә моңа ярый таш-тан киергә. Просто ул нидә фукста кызык күрсәтелә, ул ниләр менә мәсәлән рус хезмәтендә булган байлар, алар җомга намазына кергәч, алар бик тырышканнар иде, чәчен дә яшерергә, тегесен дә болай иттерергә, ну инде гел татарча булыр өчен, кәләпүшен дә болай батырган, чәче күренмәсен өчен. Менә нигә Баругига карагыз, менә аның моннан да күренеп тора, башы пляж. Менә минем тезем кебек. Натуральный флеш. Аның өстенә урап куйган чалма. Бу ислам буенча обязательно флеш кую.
Пәйгамбәрнең хәтта менә монда хәтле җиткән кеше ана өчен. Да, мин әтигә тоже шулай дип әйткән идем, ни, чәчне үстергәч менә монда кадәр. Әй, алай шулай. Мин тоже әйттем, аны бер кеше дә күрмәгән, мәйтәм, менә пәйгамбәрнең чәче бер озын булган, мин дә үстердем. Әти барган

Хәзер мин сезгә күрсәтәм аны, аның өчен ризамы? Чөнки алар үзләре белән шушындый. Алар барысы да плешбашлы. Алар барысы да түбәтәйләр. Алар барысы да сакаллы һәм алар барысы да кыска штанлы.